Gbã, wole woawo ŋutɔ wole Biblia zã. Evelia, wole Yesu Kristo dzra na sɔlemetɔwoe. Etɔ̃lia, wole Abusam alo dzomavɔ kɔ le vɔvɔ do na sɔlemetɔwoe. Gakpe ɖe eŋu ɖe, wokɔ dziƒo yi nye Mawu ƒe nɔƒe kɔ le ŋugbe do na sɔlemetɔwoe. These four things ya wokɔ le nu gblẽ le mía ŋu. Yo, nɔvi lɔlɔwo eme do gbe na ame sia ame va gbe ŋkeƒe ya vɔ la dzi. Ŋkɔ nye nye Edem. Ne yo nye ame ye va mɔ dzi la dza gba na subscribe. Ne subscribe vɔ la na ma video kple ame nɔviwe. Ele veve ɖe. Miaƒe dedienɔnɔ kple agbe ƒe vivi eya ta meva mɔ dzi me be míaƒe vevie nɔnɔ agbe vivi eya ta menɔ mɔ dzi va. Nu sue medi be maƒo nu tso eyae nye be mía nɔvi, mía fo, mía tɔ, mía tɔgã, mía tɔgbe yiwo nye Osɔfo gãwoe le Ghana me, eɖewo le Togo me, eɖewo le Benin, eɖewo le Nigeria, xexea me ƒe akpa sia akpa, yiwo nye gatɔwoe, yiwo kpɔ ga tso ga yi wodzɔ na woe le sɔleme vivivivivi. Ewɔ nènye sɔlemetɔ, nèdia sɔleme, nèzɔ afɔ yi ɖe sɔleme, edɔ wua wò, nèwɔ fasting. Ega mawoe woƒo ƒu ya wokɔ wɔ business. Fine, amɛɖewo ega le wosi viɖe ya ƒo dze gɔme. Ega yi le esi viɖe ɖe ya wokɔ va yi tu sɔleme xɔme ya wo wo le tɔwo xɔ kɔ le kpekpe ɖe wotɔ yi wo le wo siwo vɔ wo ya eɖeke mele asi wo haɖe o. Eya ta me va ma yi ɖe internet dzi website yi ƒe ŋkɔe nye Ghanapa dot com yi nye me xɔse be eblu ŋutsu alo nyɔnu ƒe website ye. Ebe Ghanapa dot com. Ne ènye French-tɔ, anyo be nàyi ɖe ghanapart.com ne nàva yi Convert le Fransegbe me ekema nàse enu yiwo woŋlɔ le fi ma. Ehiãtɔ wonye alo gatɔ wonye, nuku vɔ ɖe woayi ɖe dziƒo alo womayi o. Babiae nye be, Ne wobe hiãtɔ woayi ɖe dziƒo wu ɖe, aleke wòdzɔ? Ya wònyo wodo ŋugbe na wò be, Hiãtɔwoe wo Mawu afa akɔ na woe. Hiãtɔwoe woawotɔe nye dziƒo. Ewɔ ameyibɔ deme be míaʋu míaƒe susu na agbe nevivi na mí, eya ta menɔ mɔ dzi va. Dagbe ya mele biabia na ame sia ame. Míage ɖe kɔmpiuta me ne nàkpɔe ɖa. Ne èlé ŋku ɖe information yi mekɔ da ɖe kɔmpiuta dzi la, àkpɔe be wobe Ten Most Richest Pastors in Ghana and Their Net Worth, Archbishop Duncan Williams, Doctor Mensa Otabil, Bishop Ajin Asare, Uh, Bishop Dag Heward Mills. Dag Heward Mills kple tɔmawo ɖe woawoe nye ame yiwo ne wobe ga woawo si wòle. Ya ne gale ele Lighthouse ele nukanuka ƒe sɔlemexɔ me ya ne le Mawu ƒe dɔ wɔ be yi le Mawu ƒe dɔ wɔ me ɖe ku amegbekpetɔ ƒe dɔ wɔ ele. Nyateƒe ɖekae. amegbetɔ ƒe dɔ wɔ ele. Mayi ɖe ame gbãtɔ. Ne ekpɔ woƒe group alo group yi woyɔ woawɔe ma, picture ya makɔ de nye video me. Mayi ɖe me ebe ame gbãtɔ eya nye Mensa Otabil. Ame gbãtɔ ema Mensa Otabil. University ƒe te le esi. University ya ɖe hiãtɔwo va yi xia fea ƒo yie ɖe suku o. hiãtɔwɔe yiwo nye wo ya ŋutɔŋutɔ ƒe sɔleme. Kpɔ ma made naɖe gɔme na wòa? Pastor tu suku ya wòkɔ headmaster kɔ da ɖe edzi. Eya ya magblɔ be xexeame ƒe akpa dzie ma. Sɔleme xɔme ne midzɔ sɔleme ƒe ga ne vɔ ɖe. Aƒe ya yi ava yi de ge akɔ va dzra sukuxɔ ɖo. Aga tsi na wòe be va he sukufe hafi nanyi ɖe sɔleme xɔ me. Ame yibɔ bia dɔku wò be, Mi le nyuie de alo mi mele nyuie de o? Enya sɔe me be ma bia kɔe ma. Enyo, enyo paa be ame ɖe ne tu suku. Vɔ nye me kpɔe be Eɖe fu viɖe na mí ameyibɔwoe. Eɖe fu viɖe. Mayi ɖe ame eve ya. Ame eve ya eya nye Duncan William, wobe Archbishop Nicholas Duncan Williams. Eyae nye ame evelia le nye wo mɔ dzi le e, e, internet dzi. Menye gavie le wo si o. Mebe womezɔ afɔ yie ɖe sɔlemexɔme o. Womezɔ afɔ yie ɖe sɔlemexɔme o. Enya ema tsina wema. Ome yea, ome ye sɔlime be dɔ wua wo. E light me tsina le woƒe ƒe aƒe me. Ne tsi dza etsi me ƒoa wo. Ate ŋu abia se be when was the last time etsi ƒo wo ɖa? Atsina be yi me de ŋku dzi o. Ne do le ŋu me age ɖe xɔ me, ne do le xɔ me age ɖe ŋu me. Ŋdɔ me ɖua wo. Ta wò nye ʋetɔ, dɔ le wò du ɖe, le be na wò agbe. Suesue yi ne va le dzɔdzɔ ɖe, dzɔe ɖe wò kotoku me nakɔ kpɔ viwò ne eya tse ne yi ɖe yevowo ɖe, ne eya tse ne kpɔ factory ɖe wòaʋu le aƒe ne dumeviwo ne wokpɔ dɔ ne woawɔ. Eya ta minɔ mɔ̃ dzi va. Nu ka ta wòhiã be míayi ɖe yevowo ɖe? Mebe nu sue ɖe le yevowo si wòdze be mísrɔ̃. Technologywo va fi le mía gbɔ vɔ. Ta mí ame yiwo míle agbe fifi la ɖe, míyi ɖe China ne míva srɔ̃ ale yi wowɔna plastic cup tete ne mígbɔ va aƒe. Míyi de Amerika, míva srɔ̃ ale wonɔ light gbalogbalo ne míva ʋui le aƒe. Ya ta wòdze be kokoko míyi ɖe yovoawo ɖe. Suku yi míle dede le aƒe ɖe. Tagbɔ gbegblẽ ƒe agbe. Medidi o ya mele tsitsi na wɔe be leke woyɔnɛ Minister of Education be ne wowɔ comprehensive sexuality education does it make sense when you cannot even manufacture matches ne míakɔ nɔ dzo si wa? Mebie. Mi bie nam. Does it make sense? If you cannot even toothpick, ne womate ŋu awɔe wa. Nyateƒe ɖeka ye míagblɔe. We want to use common sense and logic ne míakɔ nɔ agbee. Not what the white man ask us to learn. Mayi ɖi. Ame etɔ̃lia yi le mɔ dzi. Eya ne Ajin Ansari. Ajin Ansari, nu yi ta medi be maƒo nu viɖe tso eŋue nye be, Nye me va yi nye security guard ne le wo aƒe me kpɔ. Aji Nasari. Me va yi nye security guard le sɔleme xɔɔ me. Nye me gblɔ be nyo, wo le nu fia, domeviwo le tɔtrɔ, wo le subɔsubɔ he va aƒe. Vɔ me be, ele fafia wo be, simple le shop, miawo mi di be agbe ne vivi. Vɔ na agbe ne vivi de, sɔleme ya na agbe ne vivia ao. Wa wo kɔ sɔleme kɔ ʋu business Ewe ya ni kɔ wo wo wo wokɔ Yesu Kristo le dzadzra na we. Wokɔ dziƒo kɔ le dzadzra na we. Wokɔ adzomavɔ kɔ le vɔvɔ do we. Egbe ma ya me di be na se ma. Me nya be eʋe ŋutsu eʋe nyɔnu ame ɖewo anya de wo sɔlime. Vɔ nui me di be na srɔ̃ anya be bia ɖokui wo se be no be hiãtɔ wo ya kpɔ dziƒo ayi ɖe eya tse aya. So you begin to reason so that you begin to save your money for good health mi me gbe be mega na wo ga o mi na wo ga ne sugbɔ na wo akpa vai ka de ne vɔ me nye yi me la si o ne la fɔzɔ le sɔ me yi o tasi vɔvɔ ne na kpɔ ŋgɔgbe dede ma yi dzi ame ene lɛ yi wo yɔ eya nye bishop dag howard mills eya wo mekɔ ƒe foto kɔ va o ne me ga yi dzi la wo foto me me upload o foto le aƒe vɔ me upload o dag howard mills enyi me do gbe one on one Hm, enye me dogo dak wa mails one on one. Ni kpli mi fo no menye zde kame nye vzi fe. Aha. Eya me le gbogbo. Ne mi di be mi akpo agbe fe vivi de. Eje be mi akpo ale mi atro ne ngo gbe ne vivi na mi. Ele veve de. Nya so ela sinye me di be ma gbo na we ma. Na we nye be ewe ve unchu eje be na fo susu ne na wo. Nuya mega iji. Obe Reverend Sam ni Kranchi ankra. Nu kae le esi? Wò ŋutɔ nàkpɔ nɔ nàxlẽ le Youtube dzi ekema nàkpɔ be nane le dzɔdzɔm le eve dukɔ me, le Ghana dukɔ me, le Togo dukɔ me, Benin dukɔ me. Ebe Apostle Kojo Safo. Apostle Kojo Safo, nu yi ta magblɔ be etɔ ɖe fu vɔ meɖe fu video eya nye be nuka? Gbã, nyemegblɔ be nàva yi dzɔ naneke ne womegadzɔ o. megadzɔ o. Vɔ etɔ gaka ɖe me be susu be eh, ne ele ŋku ɖe ŋu, ehiã support. Ehiã support. Ame ɖe agblɔ be le ʋuwo wɔkɔ le ʋuɔ dzra na mía ƒete ta ɖe nu kata wòdze be míwɔ. Mí be míle didi be duɔ me ne tsi. Menye ʋu ɖeka wɔ lɔ. Ele amewo traini bena amewo no va zu ame abe ale yi sɔfowo tse le nuya wɔ. Vɔ ne mi le ŋku ɖe ŋu ɖe, akpɔ be wo sɔlime yi wo be wo ele sɔlime ŋu. Me nye sɔlime ƒe ga eya ye na be wo le ga wo nye gatɔ o. Eya ŋutɔ zu ame le te le eƒe dɔ wɔ aƒe wo kɔ sɔlime kɔ bata ɖe ŋu. Ahan ta akpa ma me di be ma gblɔe ma. Enye business Vɔ ne mí lé ŋku ɖe eŋu ɖe, no le ame yiwo le ŋu, ame yiwo di be Afrika ne tsi ɖe, eya tsɛ le eme. Nye me xɔ se be ne anɔ fima anɔ dzo mavɔ ƒe vɔvɔdoname wɔ o. Nye me de wo sɔlime o. Nye me xɔ se be anɔ fima anɔ vision kpɔ na ame wɔ o. Nye me de wo sɔlime o. Vɔ ne wo wo classify eya tsɛ abe sɔfo wo nye vɔ ega le esi ɖe, nye me kpɔe be eya ta ga le esi. Mía ga yi dzi ebe Rev. Doctor Ebenezer Dankwa Yadom Ne mi yi dzi la, ɔbe Bishop Daniel Obi nim, Rev. Isaac Owusu Bempah kple Prophet Bedu Kobi. Woawo yɔ, vɔ ne mebe matsi na wɔ ɖe, list a wo sugbɔ wo si gbe. Ɔbɔ fɔkpetɔwo pete wo le eme, menye ga vie o. Egae mi dzɔ le sɔleme ɖe woa tia ame ɖe woa da akpe na amea, woa wɔ nu nyuie na amea, amea ga trɔ yi. Mebe. Azã yiwo le wɔwɔ le sɔlimexɔwo me ɖe, menye azã viwoe o. Tae wonye ne nye sɔlimevi mebe, kpɔ wò sɔfo ƒe agbe yi nɔ le. Mewɔ dɔ le hotel kpɔ. Medo go sɔfo yiwo tso Kumasi gbe dzi va le agbe du kple ne nye me ma ne me ma describe le ma describe be prostitute woe. Menye woƒe srɔ̃ menye wo srɔ̃woe o ao. Menye wo srɔ̃woe o. Enye me wɔ dɔ le hotel. Sɔfo wo a tsɔ wo a va do agbe le Accra. Ne wo do agbe le Kumasi ɖe wo a va le woe. Wama churches kpɔ. Dziƒo ɖe anyigba dzi wo le. Cuni Jonas le egblɔ. Dziƒo ɖe anyigba dzi wo le. Miaƒe politician kple sɔleme tɔwo yi wo mia ŋku. Wo mia wo na be division le mia dɔme. Eye nye EP wome le tsatsa kple Roman Catholic tɔwo. Enye Roman Katoliktɔ gɔmeletsatsa kple Rev. Gbɔfɔwo sɔlemetɔwoe wo. Kpɔ, sɔleme sɔfo yiwo ƒete me yɔ ɖe. Nufiafia to vovo sãa, vɔ enu woame tɔ̃ yawo le zazã. Gbã, wole woawo ŋutɔ wole Biblia zã. Evelia, wole Yesu Kristo dzra na sɔlemetɔwoe. Etɔ̃lia, wole Abusam alo dzomavɔ kɔ le vɔvɔ̃ do na sɔlemetɔwoe gakpe ɖe eŋu ɖe wokɔ dziƒo yi nye Mawu ƒe nɔƒe kɔ le ŋugbe do na sɔlemetɔwoe. These four things ya wokɔ le nu gblẽ le mía ŋu. Eʋenyɔnu, eʋeŋutsu, dagbedime le. Mebe míade kɔ nɔ ɖe, edze be no to asi na they should modernize the culture kple susu be vɔe yewo mía ŋu egbe ŋkeke me míkpɔ be le míaƒe culture me ɖe míde kɔ ƒu gbe ne míanɔ míaƒe culture me ana ŋgɔgbe dede mí. Sɔleme dede ɖe, mebe yevuwo ƒe culture ye. Sɔleme dede ɖe, yevuwo ƒe agbenɔnɔ ye. Ya wodrɔe kɔ va na mí. Once they have broken the backbone of Africa, once they have broken the backbone of our culture, ya ta ko mi zu hiã tɔwɛ. Me be, me bia dagbe na wo ame yibɔ. Ewo ta ya me va ŋɔ dzi. Nɔvi lɔlɔ me ga ŋlɔ vo. Dze gbagba ne non subscribe. Ne subscribe vɔ ɖe, na ma video kple ame nɔvi. Ga ma me ɖe nye kple wo pete mi a nɔ ka me.